Atutan cu zeidah kan i ruah hna lai ti si ahcun Laihla a thawhkeh ning kong kha kan i ruah hna lai i Laimi kan si caah kan nunphung kan holh le kan ca zeitindah a thuk a keh ning a si, zeitindah ai thawk ning a si ti kha theih a herh tuk vemi a si caah atutan ah kan laihla a thuk keh ning kong kha sharing kan in vun i tuahnak caan a si lai i, hi kan video kha tampi zakhat leng a um cang. Cucu pawl cu zeidah an si ti sih cun Laimi khoika in dah kan rak rat, zeitindah kan chuah kan sianning a si. Cun zeitindah kan nunphung, zeitindah kan cawlcangh ning a si, zeitindah kan holh kan caah um ning a si ti kha tampi kan chim ciami a um. I Lai miphun kan tuanbia le kan nunphung kong he pehtlai in kan holh kan ca kong he pehtlai in video vialte kha hika YouTube hin kan rak chiah i kan rak chim lengmangnak a si. Cucaah zeiruang kan ti si ahcun Chanthar mino hna nih tampi kan nunphung le kan tuanbia kong hi thei ve hna seh. Cun ca a rel kho ti lomi, hi bantuk ca rel awkah ai hmuh kho ve lomi hna caah hin ṭhathnemnak tampi a ngei lai ti ruahchannak kan ngeih caah hi bantuk hin video kan rak tuah lengmangnak a si. A uar phun a si ahcun subscribe rak tuah ve ti kha a hmasa bik ah sawm kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i atu tan i kan i cherhchan dik bik dingmi ca cu zeidah a si kan ti si ahcun Pu Steven Nikior nih a ṭialmi cauk Lai Nunphung timi kha a si hlei i cu Lai Nunphung timi cauk chungah Pu Steven Nikior nih Laimi kan hla a thawhkehnak kong a ṭialmi kan zoh a si ahcun voikhat cu te thongkhat zakua sawm sarih le kumkhat December thla ahhin a ti. Pu Tun Kho Nang he buanlung ah kan phan a ti. Zung rian kong he pehtlai in cucu buanlung kan phatnak ahcun Pu Ṭial Lian timi pa hi ka hawi a si i zate zu a kan dangh a ti. Hi zu a kan danghnak ahcun Tar upa a sam ai tommi, a sam a rang cangmi tar upa taktak kha panga a sawm chih hna i a ti. Cucu tar upa panga he cun zu kan dingṭi hna a ti. Cucu zu kan dinnak ahcun tar pawl nih cun ka khua le ka min te hna kha an ka hal a ti. Ka chimh hna i an theih tik ahcun an ka timi cu a ti. Kanmah hrawng nih hin kan theihnak ahcun hranhring kua hin Lai hla ai thawk ee tiah an ka ti ti. I kawi timi hla khi nanmah hranhring hla a si cucu kan sak ve lengmang ee tiah a ti ti. Cucaah cun hranhring fa cu hla nan thiam lei i nang hla vun i thawh tuah tiah Pu Steven nih kio nih buanlung an tlawn lio ah tar pawl nih an timi kha a vun ṭial chihmi kha kan hmuh khawhmi a si. I a tawinak in kan chim si ahcun Hranhring khua hin kan Laihla he ai thawhkehnak a semnak a si ti kha hika hin kan hmuh kan theih khawhmi a si. Hi hla ai thawhkehnak kong he pehtlai in upa lungfim deuh paoh nih an chimmi cu Hranhring khua ah hin Laihla a thawhkehnak a si ee tiah an chimmi kha Pu Steven Nikio zong nih a langhtermi kan hmuh khawhmi a si. I a vun langhter chih rihmi cu voikhat ah Hranhring khua Pu Sum Mual chung phun a simi ramlak ah thing a saihnak A keng a fak tuk i a keng a fak tuk. A keng kha ai domh lengmang. Cucu a keng ai domh lengmang mi cu a pawngah pinu nih a theih ti. Cucu pinu nih a theih tikah cun a cu ka keng fah cu ee sathal kah bang ee tlawm in dir rih lang tiah cu pinu nih cun a ti ee tiah a ti. I mah i a ti mi cu thla bantuk aw ah a cang i Cun nu nih mah mipa i thing a saih chung i a ti lengmang caah mah mipa i a hnathlam chungah cun pinu nih a chim lengmangmi a cu ka kengfah cu ee sathal ka a bang ee tlawm in dir rih lang timi a aw cu a hnathlam a cuan tuk tikah inn ah a tlung i cucu aw cu. Zei kan ti lai? Hla bantuk ah a canter, hla a canter ti kha kan hmuh khawhmi a si. I cu hla cu nihin ahcun chimthli aw timi khi a si tiah upa kan pupa hna nih an chimmi zong kha kan hmuh khawhmi a si. Cun hi Pu Steven Nicchio a ṭialmi cauk chung zong ah cuticun a vun langhtermi a si. I a tawinak in kan bia kan funtom a si ahcun Lai hla ai thawhkehnak hi a hranhring khua an si ti kha hika hin Pu Steven Nikio tial ning ahcun kan vun hmuh khawhmi a si. Hi hi bantuk theihtlei tete theih na duh ve a si ahcun kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law a dang video zong khan tampi hi bantuk kong hna theihtlei tete kha na rak hmuh zungzal ve lai ti kha a donghnak bik zongah